Chibei ule. WhatsApp chuan thil thar a rawn ti chhuak a, chu chu WhatsApp Plus a ni a. WhatsApp pangaia thil awm lo leh tih theih loh tam tak kha WhatsApp Plus atang hi chuan a tih theih dawn a ni. WhatsApp Plus hi Premium Subscription a ni a, amaherawh chu thla khat chhung a thlawnin a hman thei a. Chu Premium Subscription thla khat chhunga thlawna hman dan leh WhatsApp class ina a tih theih thil chi hrang hrang te chu i han en chhin teh ang. WhatsApp ah khan kan han lut ang a, chuan settings ah kan lut ang a. Heta hi subscription tih kha lo awm ta a, tah hian kan zu lut dawn a ni. Chuan hei WhatsApp class kha lo lang ta a, kan WhatsApp kha kan upgrade dawn a ni. Thla khat chhung kha a thlawnin a hman thei a, thla khat chhunga thlawna kan hman bakah khan cheng sawm sarih pakua chawiin kan subscribe zui thei a, maru chu kan duh leh loh chuan kan duh hun hun a, a tih tawp leh thei a ni. Whatsapp Plus a a tih theih te chu hei sticker, sticker pack chi hrang hrang kha an rawn thun belh a, custom app icon hei Whatsapp. app icon hi mi a hring bakah hianin app icon chi hrang hrang chi sawm pali thlan tur a awm a chumi bakah chuan theme kha whatsapp theme ngai reng kha rawng chi hrang hrang chi sawm pariatin ah chi sawm pariat thlan tur a awm a chung zing atang chuan duh duh kha thlan theih dawn bawk a bakah ringtone ran te ringtone chi hrang hrang thlan tur a awm bawk a. chat list te kha a update theih a a upgrade theih a chat kha kan pin belh teuh thei a ni a pangngai ah chuan chat hi pathum a pin theih a whatsapp plus ah chuan sawmhnih a pin theih dawn a ni chuan-- tah hian start your free month tih hi kan zâwk lêk ang a tah hian payment method kha a zu thlan theih a tah hian kan zû lût ang a hei chi hrang hrang a thlan theih a g pay hi kan thleng ang a subscribe . thei kan hmu thung a hei free trial atang khan cheng hnih hi ngai a cheng hnih hi kan pay dawn a ni set auto pay tih hi kan hmu thung a hei hi kan cancel leh nghal mai dawn a ni. chuan kan inpi ai pin kan chhung a. kan pei ang a kan subscribe ta a whatsapp plus kha thla khat chhung kha free trial kha kan hmang thei dawn ta a whatsapp plus ina tih theih thil chi hrang hrang kha kan lo hmang zui thei dawn a kan lo ti zui thei nghal dawn a ni. notification kan dawng ta bawk a whatsapp class is now activate on your profile tih kha a lo lang ta a hetah hian kan billing detail kha leh payment method te kha a en theih a tih chuan cancel subscription hi kan hmet ang a chuan kan duh hun hunah khan kan cancel leh thei a hei a reason hi duh duh hi thlan mai tur nia kan duh ber hi kan thlanga. kan thlan fel ah complete cancellation hi kan hmet ang a chuan premium subscription kha kan cancel leh mai dawn a ni tikhan whatsapp plus chu kan lo hmang thei ta a subscription tih hian kan lut ang a chuanin hei free trial kha kan han hmang chin ang a a tih theih chi hrang hrang kha kan han ti chin ang a chuan. Custom app icon hi kan han thlang chhin dawn ni hei whatsapp app icon pangngai chu hei hetiang hi hring hi ni ta a hei hi kan han thlak chhin anga chuan update your whatsapp app icon tih hi kan zun hmet anga hei rawng chi hrang hrang hrang tiang hi thlan tur a lo awm a tuna a in kan hman mek chu hei a in tik a. hei kan hmang ta a rawng chi dang deuh ih a dum hi lo thlang chhin ta ila chuan tikhan a dum kha kan lo hmang ta a umm hei a rawn dum ta a ni kan huachhak icon kha a mi bakah khan-- he theme hi thlak leh thei bawk a tah hian ni leh mai a theme kha hei tunah chuan hei kan hman lai kha an ta a ah a sen te hian a thlak chhin ta ila theme kha a rawn sen ta ka han biak ang a tichuan heng zawk zawk pawh ka hua sen ta vek a. chuan ringtone ringtone kha whatsapp ringtone kha hei chi hrang hrang kha tlan tur a awm ta a engtikhan whatsapp plus atang khan-- Sticker te custom app icon te theme te thlak thei a ringtone te chuan tih hi sawn a upgrade thei a pin kha extra pin kha a rawn awm belh thei bawk a tiang thil chi hrang hrang kha whatsapp class atang chuan a tih theih ta a pangai a tih theih loh thil tam tak kha-- Free trial kan va activate a, kan subscribe chiah khanin kan UPI payment app atang khanin auto pay a in set a, GPay kan hmang a, GPay ah khan auto pay a in set a, kha kha tih tawp leh nghal daih loh chuanin auto pay kha a in set tlang a tikhan thla tin kha. kan ak kan g pay atang khan a in cut dawna chuvang chuan g pay a auto pay kha kan ti tawp nghal daih dawn a ni aw g pay ah kan lut ang ah chuan io tih kha kan zuk hmet ang ah chuan kan han tuai chho ang hei ta hi auto pay tih kha a lo awm ta a chuan hei life hi chin a-- whatsapp plus free trial kan subscribe na kha ani ta a hei cheng sawm serei pakua kha thla tin automatic a in pay tur khan kan set ta a hei hi kan ti tawp nghal daih dawn nia chuan tah khan kan zui lut ang a heta hi cancel auto pay . Tih hi kan zuk hmet ang a, kan cancel ang, yes tih hi kan zuk hmet leh ang a, chuan kan UPI pin kan chhung a, kan chhut zawh a dan kan hmet ang a, tikhan. kan autopay kha an cancel a hei notification a lo thleng nghal a tah hian a lo lang nghal bawk a awle kha kha whatsapp thil thar whatsapp plus ah a hman dan leh a tih theih chi hrang hrang an sawi theih te chu a ni a. Khaia video lo en tu ten in lo tangkai pui ka beisei a, inzavaiin hun hman nuam vek u le.